ndiri kunzwa kutya rwatova rufu uru uru rwaa rufu chokwadi profeti ndauya nehazvanzi yangu iri pano iyi ine mukadzi wake ari kurwara profeti zvokwadi muroora ari kurwara chokwadi chamuri kutaura profeti uyu ndiye murume wake uyu uyu nditete hanzvadzi yemurume wangu profeti zveshuwa muroora wangu asi kuva zvakanaka wava ne three years ari panhovo vane chi three years izvezvi zvaachagoni choro kufamba kana kutoilet achagoni profeti tapererwa akabatwa kensa kuchipatara makadzi ake awa ndinawa Mwari hawana kuti tishaye hanya naye tichiti akufa, hawana kudaro. Inini ndini murume wemudzimai ari kurwara, ndini murume wachona. Urwere hushuwa hwavo nenguva yakareba, saka profeti chatachingokumbiravo tazama kurapisa nguva yareba zvokwadi tanetseka chero zvatatiinazvo takatengesa zvese zvikaparara chero izvezvi chero basa ratati chiti harichafambi zvakanaka ramira saka profeti tati chingokumbirawo kuti zvokwadi mutisimbisevo pane vana vatiinavo vari kuenda kuzvikoro saka izvezvi chero kuvachavaendisa kuchikoro zvakutorema tiri kutobatsirwa inini neadzvanzi yangu iyeyi last boni saka profeti tachitokumbira kuti zvokwadi dai maaropafadza ugozhero husanyaya kutiremeravo ndosaka tatoya pano prophet tanamatira hama iyi mwari vamubatsire kutakura mutoro wakadai naika mutoro uyu waakungoda iwo mwari vamene kuti hama itakure chii mutoro tokumbirawo mutibatsirewo zveshuwa tibetserei nokuti dambudziko iri rangamirira mukwasha murume wangu hazvanzi yangu haisisina chero chaanacho aitovawo nemota akatengesa waitombova nezvinhu nemari yaiva nayo akatengesa achirapisa mukadzi iye zvino murume wangu ndiye ari kumurapisa hanzvanzi yatete vangu ava zvese zvakuitwa tisu takuita mukwasha akuita murume wangu chero zvicanzi chiri kudiwa iye hasisina hazvanzi yangu hasisina pekutangira anotoenda kumukwasha pamwe pacho anotonyara kuti naisisi handichagoni kuramba ichienda kumurume wako ndichiti andibetsere Mwana wamai, wanzwa here zvandakuudza pano? Wakambondionawo inini? Aiwa, kwete prophet. Mamwe masituations akadai aya chero zvichirwadza anotoda Mwari varipo. Apa kana uchisanamata waakutakura wega isituation. saka chero ukapinda muchechi muporofita achangokuudza kuti rwarufu because iwewe wacho hausi kuisa situation yacho muna mwari kune source yekukunda kwacho hama dzangu ndiri kuzviziva kuti kwamuri kubva uko zvinhu zviri kurema ngiyakwazi elisuka khona asi musarege kutaura zita ramwari kodwa lingayekeli ukukhuluma igama likamlimu musarega kutaura zita rani ndingayekeli ukukhuluma igama likathixo chero zvinhu zvichirwadza chero uchirwara zvakaita sei because nyasha dzamwari dzinouya pamunhu akamira muna jesu ubuye emuntwini okujesu hadziwanikwe kunze kwese uku aa ukada kuwanirwa nyasha dzamwari chero neipi condition unofanirwa kunge wakatomira muna jesu umele uvumi kujesu haleluya pane ari kuzvinzwawo chero usina chekudya usanetsa mwana wamai nyaya yedu da kuti utaure mwari iwewe ida kuti utaure namwari iyi nyaya iyi eda kutotendeuka kutodzokera kutaura namwari kuti haa mwari ndiregererei zviri nani kuti munhu ka atsakatike tichitaura jesu zviri nani kuti dambudziko ritiwire tichitaura jesu varume dambudziko rikauya jesu asipo haa zvinosemesa zvinosemesa kuzvitarisa so endai mudzokere kuchechi aiwa totenda mwari akatokutakura padambudziko irori asi akakuona kuti hausi kumuona anopedzisira akusiya because ukaona mukwasha wawakachaja mari ukaona akukubhadharira ndimwari kauyu eh. ndimwari kwaona mukwasha akuzouya kunopindira maafezi ako achikubatsira nemari ndimwari eh. endai mudzokere munotendeuka dziriko kumasvingo chechi dzakawanda dzinoverenga bhaibheri dzichitenda muna jesu Dambudziko rakadai baba rinongodawo imi wacho muchimira pamberi paMwari muchitaura naye. Ngatinamatire iyi hama iyi, Mwari vamubatsire kutakura dambudziko iri. Zvinorapika izvi mukataura Jesu zvinodii? Zvinorapika. Ngatitaure Jesu. zvishamiso zvinogona kuitika ngatiwabatsirei hama dzangu tinamate nemudikani uyu mwari vari kumusoro kudenga zita renyu roga ndo rataona rakakodzera kuti ritaurwe tinoziva kuti imi mukada mwari zvinoendeka dai murume uyu mamutakudza kubwinya kuti mutoro uyu ureruke nyasha dzigare naye muchengetewo nomudzimai wake baba navose vari kumubatsira vakomborerei mashura akapinda mukati memusha vake anoda imi jesu shura irori riri kunzi rina makore matatu ririko kumasvingo kwagutuku tinotaura zita renyu jehovha mwari makona namakwenzi zvepanyika ino hazvina isimba pazita rako jesu dai maruramisa murandakadzi ugere panhoo mamunzwira nyasha sekereke ino tarangana muzuva ranhasi jehovha kuti tingotaura zita remwanakomana wenyu anoera ishe jesu kristu pamusoro pomurume uyu baba ndinoda kuti mumubatsire agamuchire soko rino baba ndinoziva kuti zvakatadzwa nesainzi zvakagonekwa najesu ndinoziva kuti zvinonzi hazviitike nenyika ino zvinoitika nemiwani Dai Mwari wokudenga mawanzwira nyasha, dai Mwari wokudenga mawanzwira ropafadzo. Amen. Awo ndiani vari pamashure awo? Ndiani? Ndiri tete. Hanzvadzi yemurume uyu. Mwari ngaakomborere hanzvadzi yenyu tete. Nemiwo murambe muine moyo wakadaro. Mafemiri mazhinji ekuroorerana hayawirirane ba. Chokwadi. Hawabatire pamwe chete pamatambudziko. kana ini nemuroora wangu prophet hatiti kunge tete nemuroora we are more like sisters rambai makadaro mwari akuitirei zvakanaka vari vamwana tete so vanenge vachititi mari hanzvadzi yedu iri kudyiwa mari hanzvadzi yedu iri kudii Murambe makadaro ndatya nemwoyo wenyu. Tinotenda prophet. Mwari ngaakukomborerei.